My Naija people, I don bring una ogbonge bishop news tori. My name na Nehi. The social economical rights and accountability wey be set up don come beg President Bola Ahmed Tinubu say make im set up presidential panel of inquiry to torchlight the allegation wey dem talk say dem move fifteen billion dollars of oil refinery wey be say dem talk say im dey miss from 2020 to 2021 as dem come beg am say make im mention di names of di pipo dem wey be say dem join body take tiftalise $15 billion of dis oil refinery. di delta state calabar police tok-tok pesin wey im name be bright edafe don come tok say na rumour na im pipo dey carry dey tok say delta state police tok say dem go arrest any youth wey go carry dreadlock or even wear trouser wey be say don tear finish or even dey sag or even dey wear bomb short or short skirt say delta say dey call about police go arrest dem as im come out come tok o say all those tori wey be say dem dey hear say na fake tori na im be those ones. di minister of works wey be dave umahi don come tok say di abuja to lagos state road wey be say dem go do say dem go finish am for inside di year 2027 as im come tok say di road dem go do am e go dey very kakaraka and e go last reach 100 years dat one come mean say all of us wey be say we dey alive all of us go don kpai before di road go spoil and e yarn dis tok on september 23 2023 on saturday as im come tok say na about 470 kilometer na im be di road from abuja to lagos. di operative of lagos state traffic management authority wey be last man don come arrest one driver wey carry dagger take chook one last man official and na di last man official na im arrest di bus driver say because im break traffic law na so di driver come provoke come use dagger take chook di last man official dis gbege happun on sunday september 24 2023 Ekoloba police for inside Ekiti state don come out come talk say dem don dey try dey make effort to find the 500 level student of Ekiti State University for inside Ado Ekiti wey her name be Helen Eberechukwu Okore 23 years old and dem talk say she don dey miss since 13th of September 2023 and dem never still see am since wey she don dey lost. Kiyama Magistrate Court wey dey for inside Kwara North Senatorial District don come sentence 24 years old man to five years in prison wey im name be Tashir Aminu Lulu say because im dey use juju dey thiefstalize people something and also dey beat people come also come go knack 18 years old girl kpekus by force o wey the girl name be Alirat Ismaila and na September 20, 2023 na im force knack the girl kpekus wey make e call Oba police come arrest her come carry am take go court. di nigerian army night brigade for inside ikeja cantonment lagos state don arrest five pipo dem wey be say dem be fake soldier and dem dey claim say dem be soldier meanwhile dem no be soldier at all and dia name na johnson adeyoba salami olamileko mohammed biyamino bingo taofik and also adewale quadric all of dem na im dem arrest and dem arrest dem for different places like ojodu berger ikorodu Ogba and Ikeja area na im dey arrest dem differently. One pastor Victor Greek of Zion Ark of Covenant International Church eh, don come try to go fast the way be say Jesus fast eh, as im go do 21 days dry fasting with no water and no food oh, wey make am e no dey fit dey waka again even to talk e no dey fit talk again. This one come show say hunger wan finish the man of God. plenty crowd of youth dem and also di fans of di ogbonge nigerian musician wey im name be ireloluwa oladimeji aloba aka mohbad dem don come gather to come do their candle light yesterday saturday september 23 2023 so- for inside benin city as dem come dey sing im song come dey dance

di national drug law enforcement agency wey be ndla don catch two men dem wey be say dem carry 183 kg of ghanaian loud as dem come hide am for inside di body of di j5 motor wey be say dem use take carry di drugs dem but thank god with di inside eye wey national drug law enforcement agency officials dey get na so dem come catch the two of dem come arrest dem. And this one is when? Why is the place black? Leave it, leave it, leave it, leave it. Don't touch it. Leave it. The ogbonge Nigerian musician wey im name be Bella Shmurda and e plenty other Nigerians dem for inside Canada dem don gather themselves o to come show love and respect to the ogbonge Nigerian musician wey be Mohbad wey don kpai yesterday September 23rd. Na im dem gather themselves take do the candlelight

but as at when we take dey yarn this story we never really know if anybody poof my or wunjọ for inside this building wey collapse. ijebu pipo don come provoke say dem no go take am easy for anybody wey be say dem join body take kpuf my mohbad as dem come come out to say dem no go do candle light o come go bring out the ogbonge masquerade wey be agemo masquerade come bring out the masquerade as they come here and say this masquerade e no dey come out anyhow say anytime wey be say e come out say that one be say e wan fire give all those bad belle people dem wey say dey dey do wicked things say na im make dem take carry the masquerade take come out so e go fit fire the people dem wey say dey join body take poof by mohbad. di united states department of state don come give security advice to dia citizens dem wey be say dem dey for inside nigeria and also come tell oda citizens dem say make dem no try travel go inside nigeria say because of di crime and terrorism civil arrest kidnapping dem wey be say dey happen for inside nigeria as dem come mention about 18 states dem wey be say dia citizens dem no suppose travel go for inside nigeria and dem mention adamawa state yobe Borno, Bauchi, Gombe, Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto, Zamfara, Abia, Anambra, Bayelsa, Delta, Enugu, Imo, Rivers State. As I come tell their people, they say make dem not try take travel go all those states. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.